Rul vel hianin hemi kan ei ban hi. Hei hi sawmhniang vel nia. Awle. Mei hi ka chhem vat a ngai dawn a, a chhan chu thosi hi tam lutuk a, thosi hnawh bo nan. Tunah hian aah dar. Awle hemi hi bulung lui ania. Tunah han ka dai kai chiah a, a thu vak lo a tunlai hi. Khup hi a chen lo a ni. Hemi hi vai ho a vai ho thlai an chin na nia helai hmun ah hi chuan vai ho deuh vek an awm a vai in panga vel ka rawn kal pel tawh a hei helai hian tui dai kai tur a awm leh a. Chin a khulai ka dai kai tho kha nia heti hian a luang kual a iu ang deuh hianin All helai hianin lui pahnih awm a helam hi bulung lui kan tia chuan helam pang hi simluangte lui kan ti a ni. ka be ka hian kg som ni atanga som thum in kar ang vel kak ta ka be ka hian a tir chuan in a rit ti kan hre lo a ma se heti a kan kal rei hnu hian in eng nge ni hnung lam zawng hian min put ani chu mi dar dar hi a kham tawh lutuk

ka buk saka han thleng tawh a chuan zanin chu tah hian ka riak dawn a ni helai hian aw le hei fire place hi tian umm a rawn chim thla a hemi hi chuan a dang chu chhi awm vak lo in ka hria chuan hemi hemi shelter hi-- waterproof a ni lo a waterproof ang pawn a siam thei a waterproof anga kan siam dawn a nih chuanin hemi a chungah hianin silpawlin emaw changel hnah emaw a dang hnah hlai ang chi pawh a hman thei tho ta chuan i phah mai dawn in a hnuai atang i phah khi sawmhniang vel nia rei takah atan chuanin. a rit duh khawp mai a ah, mei ka chhiam ni lai tur hi ka ti fai zo chi a chuanin tunah chuanin a ah, thing thing ka zong khawm anga a ah, zanin dai lo lo tur ka zong khawm anga mei hi ka chhem vat angai dona a chan chu Thosi hi tam lutuk a, thosi hnawh bo nan mei hi a ka buaipui hmasak phawt angai a ni. Aw le hemi hi ka thing lak ho kha a nia fit khat ang vel tete in tuna mi ka thing lak hi ka tan ang a. a al duh bik anga chuan tuah a nuam bik dawn a ni engpawh chu nise hei hi kan ek phel phawt ang. a rên thei ang bera hmanin darkar li ang vela a la dawn a a vai hianin hemi lock panga ang zel hian darkar khat ang vel lo daih ang ta se a vai hian darkar darkar li ang vel chu rên deuha hmanin min daih theih ka ring a. Hemi thil retah hian ka tih alh kai anga a lian deuh deuh hi tuah nghal loh tur a nia tlem a teh deuh hi te kan tuah phawt anga a awn zawng zel a tuah tur a nia mai a man hma a mai a man hma bakah a alhna bik a.

Aw le hei alu pakhat ka nei a, chuan hemi alu hi hemi no ah hian ka chhum dawn a ni. Ka alu hi a sir ah hian tian kan chhum ve dawn a ni. Aw le ka chhoh na kawr te ah khan in ka zuk chhuk thla leh a, ka tui bottle te ka thun khat leh a chuanin hei a tui hi a vawt khawp mai a kan hmuang chau a pawp phut mai a tui hi a bottle chhanah hian a hu hi a rawn chhuak a ni a vawh avangin awle hei ka alu pawh a rawn so tawh a. Artui pum khat leng tawk velin kan ti khuar anga. Hawla tunah hian dar nga a ri tawh a, ni pawh a tla fel tawh a, chuan ka ei tur siam hi ka ei anga, chuan ka ei zawh ve leh umm ka thing la khawm sai ka tan leh enga, zanin zan khua daih turin aaa ka la khawm sa hi ka tan dawn a ni. Hemi hi artui chuan tomato chuan purun sen ka telh bawk a tah hian, chuan hemi hi. a nichin ami artui chhip chhun kha aw hei a tui dawng khawp mai cái bàn kha Ka awmna atanga hla taka ka peih a, ka peih hlat nasan ber chu rul vel hianin hemi kan ei ban hi an lo an lo ei leh thei a, chu chu keimahni tan pawh a hla awm thei a, chuvang chuan ram kan riak emaw a nih pawn keimahni atanga hla taka peih tur a ni kan thil ei nawi chu chu a him a, chuan kan riahna tur bul vel hi. a fai thei ang berin tih tur a ni a. A lei ah hian ka phah tawp ang a hemi puan hi chuan chumi chungah sleeping bag ah ka hmu dawn a ni. ole a ah, thing hi kala du khop lo do hleka chu wang chuan hemi hi kalak sa hi ka tan leh don ani awle tian a hemi ho zawng hi ni mai se zan in a a tan chuan chuan in tua pawp pawp tur a nih loh vang khan in a hek em em dawn lo va awle a thing chu ti khan ka duh tawk a darkar sarih vel min daih tawh ka ring a. Lehkhata tua alh puat tur a nih loh avangin eng nge nih a daih rei dawn a, chuvang chuanin a ngai tam em em lo tur a ka ngai a. Hawle a a chhung hi a lum nuam khawp mai a, a hmasa berah chuan ka pheikhawk ka phelh phawt ang. Thingpui thingpui ka indawn a hemi hianin thingpui ka chhuang leh dawn a ni ah a tirah chuan tui ka chhuang phawt ang a a sa lutuk tui ka chhuang phawt ang a tui ka chhuan zawh a ah um um um um thingpui fe ka telh kher lo mai thei a thingpui fe aiin ah sunday coffee ang kha ka in dawn a ni. Aw le ka sawi duh chu a ka hmuh khi nuam khawp mai a hei a chhung pawh tian zing ang deuh hianin a lang mai thei camera ah chuanin mahse enge ni ka leng ka leng tawk chiah chiah a ka sawi zawng ah phei chuanin buk a that a a rinawm chuanin him riau ang a inhriatna enge i nei thei dawn a chu chu a pawimawh em em a ni hei tunah pawh ve pawh enge ni in a awm ang mai hianin ka inngai a zan hi a rei thei em em a zan a rei thei em avangin. ah mutpa ei tur emaw ah mutpa thil tih neuh neuh tur ang chi ah keng tel la games emaw pawh ah hemi thing lian tak mai hi khilai thing zar a rawn tliak tho khi a ni ta khi khilai tak khi a ni a tliahna umm khulai deuhah khuanin. ah chingpirenu chingpirenu hram a ni khulai deuh thlang deuhah khuan chuan thla te pawh khi tak hian a awm a khi hei hi ka buk pawn lam zana a lan dan a ni aw le. Khu lampang ah thizun awmna lampang tho ah khanin Chingpirenu awmna lampang tho ah khan awk e awm a ni. Tarang chuan thla pawh a lang chiang deuh e. Awle hei hi ni. Thing hi a lian khawp mai a hei. Awle ka thing chu heng zawng hi a ni a. Min daih tur ah ka ngai a, a chhan chu a tam ve hleng ka hria. Thing tum hnuai ah hian umm ka lai khuar ta a kawngka tur maw ka lai khuar a chuan kawngka sirah sawn thing tan tawi ka rem chho a chuan ding lamah hian hei tian hmuh ang hian thuk a ni ta a ah fit khat ang vel zel in fit khat leh tlem ang vel zel in ka tan a thing hemi thing tum hi chuan chir in ka rem chho ta tih a ni.

tunah hian dar kua ri tawh a ka chau deuh hlek a ka hmu tawh dawn a zing ang ka hmu dawn nia tunah hian ahh dar dar li a ri vel chiah a khua la var cheng lo a awle hei ka thuk pawh ahh a bang hi. a lo chim thla a tian a in tuah nghal daih mai a a tha khawp mai chuan khu tah khuan in khu a lir thla bawk a pakhat awle hei a sunday coffee kha ka in leh a tunah khan ka chhuang a chuan in mi chin khan in a khua kha var mai tur khan ka ngai a darli leh tlem vel ah khan var mai tur khan ka ngai a hei tunah hian darli leh li khat a ri tawh a. khua hi la var mang tlat lo a umm van lam chu tlem tlem chu eng tawh a eng deuh tawh tho a tunah hian dar nga leh minute sawm paruk a nia call a eng tawh a chuan hei ah ka in pack fel vek tawh a kei pawh battery hi ka nei tawh lo a chuvang chuan nia ka in pack lai vel pawh ka dah loh. chuan hei thing ah hian in a alh kai tlat mai a a alh tam lo tur ah ka ngai a chuan in khami zawng kha ni mai se la ka record thui thei dawn tawh lo va ka sawi ang khan in hei khua var tawh a chu sava pawn hram nasa khawp mai tawh a.

hemi a ling tlem kai hi ka vawt thlang a a thing a tak tak hi a kang lo a hemi enge ni a kawr hi a kawr hi kang zawk mah a.